Hiphiu peng Ṭhawah khua ah Lai meithal a tlaimi Lithuanian rank ngei a simi Vyusauṭhi minung pahnih thah an tong. Ṭal khua thianhhlimhnak an tuah. Myanmar ram i Mizoram lei ah rithaisi phur lo ding in CNO CNDF nih ralrinnak an thanh. South Korea nih amah tein a sermi jet fighter hlawhtling tak in a hneksak. Mube i nihnih chung kahdohnak ah sac ralkap a tlawm bik pathum an thi timi an si lai. A hmasa bik ah hriamnam pawl bawmchan ding in Ukraine President nupi nih American Hluttaw ah a hal timi tlangtar ka chim lai. Ukraine President nupi Olena Zelenska nih Russia tukdohnak ruangah a thimi hna hmanthlak cu America Congress Plateau ah a hmuhsak hna i Russia mizel bom kham khomi vanlei venhimnak hriamnam cu bawmchanh dingin a hal hna. Hriamnam pekchanh dingin kan nawl hna atu kan halmi hna hi mi ramdang va doh dingah si loin kan chuahnak ram kan inn le kan lo venhimnak dingah a si tiah a chim. Ukraine Vinnytsia khua ah Russia missile bomb kah ruangah a thimi lizang ngakchia ruak inn a rawkmi lakah a ummi kum nga simi ngakchianu Eva a ruak le Kyiv khua ah thah a tongmi hmanthlak pawl cu a langhter hna. Zelensky cu biachimnak a ngeih hlanah American President nupi Jill Biden he White House ah tonnak an ngei.

Chin ramkulh Kanpaletmyuh mah palik sakhan ah rian a ṭuanmi palik Pi San Maung cu hriamnam he June ni kul le nithum ah CDF Kanpalet sin ah CDM a tuah i laksawng ah sing sawmruk an pek i a himnak hmun ah an chiah kong nizan June ni kul ah CDF Kanpalet nih thawng an thanh. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in

hmuh khawh an si ti lo tiah Salween Press thawngzamhnak in kan theih. Yiphew peng Ṭhatua khua ah Lai meithal a tlaimi lieutenant rank ngei simi Byusawṭhi minung pahnih tha an tong. Yiphew peng Ṭhatua khua i Lai meithal a tlaimi Byusawṭhi minung pahnih U E Ta le U San E cu July ni hlei kua chun hrawng ah khan Thla an cong tiang khuami sinin theih a si. Mah hna pahnih hi an inn ah thla an cong. Lai meithal i ken in a sual ngaimi an si. Mah ruangah cun an fimtawi hna hi a si lai. Meithal aw zong a thang taktak tiah khuami pakhat nih a chim. Thla a congmi hna pahnih hi Byusawṭhi, Ukala i a hnuzul an si. SAC sinah thawngpang petu an si. Sipin ah meithal i ken in khuami pawl a hlo ciangtu hna zong an si fawn. Hi bantuk kahthahnak a can hnu in Ukala cu a zaam tiah theih a si i, hi mithahnak hi zei bantuk phu nih dah an tuah ti cu theih fian a si rih lo. Ṭalkhua thenhhlimhnak an tuah. Chin ramkulh Falam peng Ṭalkhua cu July ni kua ah sac ralkap nih an khangh i July ni kul ah minung zu thum le sawmnga leng nih thenhhlimhnak an tuah. Nihin khua thenhhlimhnak ah Docṭhet, Ramthlo, Tlangza, Hrianghnang, Tlangkhan, Mangkheng, Rialti, Lungrang khuami hna zong nih an bawmh hna tiah Rev. Thawng Ir nih CHR a chim. Ṭalkhua serṭhannak kongpi hruaitu Rev. Thawng Ir nih Hlawnceu ram pastor pawl, Falam i kan khuami pawl le FBA zung upa hna le kiangkap khua in ngaihchiat hrawmpitu hna nih an kan bawmh i nikhat chung thenhhlimhnak kan tuah. A ra laimi July ni kul le nihnih ah Ralzaam dirhmun in kan umnak kum khat a tling cang lai. Atu cu Falam ah kan i dor chung i zeitik tiang ralzaam dirhmun in kan um rih lai kan thei lo nain hi hmun ṭhiamṭhiam ah hin ser ṭhan khawh kan i zuam lai tiah a chim. Ṭal biakinn chung i ṭhutdan le thilri pawl zong Falam Baptist Association tawlrelnak in Falam ah an ṭhial i Ṭaal Baptist Church min in FBA zung ah thlakhat voikhat pumhnak ngei ding in timhtuahnak an ngei tiah theih a si. Ṭaal khua hi inn sawmli le inn riat khuasa an si i tuandoh ah inn hleikhat, tutan ah inn kul le inn kua a dihlak ah inn sawmli ang khang. Inn a kaang lomi hi sianginn biakinn tal in inn ruk lawng a taang tiah CH nih a langhter. South Korea nih amah tein a sermi jet fighter hlawhtling tak in a hneksak. South Korea nih amah tein a sermi raltuknak vanlawng jet fighter cu hlawhtling taktak in a hneksak khawh tiah theih a si. July ni hlei kua ni ah hlawhtling taktak in an hneksakmi raltuknak vanlawng hi a min ah KF-21 tiah timi a si i aw thawng nakin a rang deuhmi a si. KF21 hi South Korea ralkap vanlawngmawng thiam taktakmi nih minute sawmthum chung hrawng van ah zuang in a hneksak hnu ah tluang tein a rak ṭumpi ṭhan. Hi raltuknak vanlawng hi thonghnih kul le ruk tiangah voi thonghnih tiang hneksak dingmi a si i atu hi a voikhatnak an hneksakmi a si. A ra laimi thonghnih sawmthum ahcun South Korea van le ralkap sinah za le pakul pek a si lai tiah company nih cun an i tim. Mube i nihnih chung kahdohnak ah sac ralkap a tlawm bik pathum an thi. Karani ramkulh le thlanglei Shan ramkulh tonnak Mubemyu ah sac le PDF phu fonhkar nihnih chung kahdohnak ah sac ralkap pathumnak tlawm lo an thi tiah Mube PDF thawngthanhnak in theih a si. June ni hleiriat zing suimilam pahnih hrawng in kahdohnak a faak i ralhmai sermi sac ralkap pawl khuachung an um lioah nihnih chung hmun angkhuarnak ah ummi mipi thilri hrawhnak le firnak pawl an tuah. Cun kahdohnak hmunhma pin ah mipi umnak sangdang lei zong hriamngan in an kah tiah theih a si. sac ralkap hriamngan kahnak in khuami umnak inn pakhat a kaang, inn cheukhat zong an rawk. Khuami pakhat a khen tiah Mube PDF nih a chim. Mube myu ah ral hmai sermi sac ralkap cu Mube PDF le Mizapi vengtu hawikom phu fonh hna i fonh in nihnih chung i kham in ang tah hna hi a si. Sac ralkap cu nizan zing ah Khahmai ah zali le pakul le pahnih sakhan lei ah an kir ṭhan. Mah hnu cun mizapi vengtu hawikom phu fonh nih hmun thianhnak an tuah tiah theih a si. Mubei khuachung ah sac ralkap nih zeitik caan paoh ah ralhmai an ser ṭhan khawh sual caah Khuami hna ralring tein um dingin le mizapi vengtu ralkap phu zong nih mipi himnak caah kan i zuam lai tiah Mube PDF nih a chim.
Myanmar ram in Mizoram lei ah rithaisi phur lo dingin CNO-CNDF nih ralrinnak cathanh a chuah. Myanmar ram in Mizoram lei ah rithaisi phurh le zuar lo dingin CNO-CNDF nih July ni kul ah ralrinnak ca a thanh. Ralrin peknak ca a zul lomi cu CNO CNDF nih fakpi in dantat a si lai tiah a langhter. Rithaisi Myanmar ram in phur in India Mizoram chungah a zuartu Myanmar rammi Chin miphun tampi cu Mizoram palik nih an tlaih hna tiah thawngṭhalo taktak theih a si tiah a langhter. Rambuai ruangah Chin miphun hna ralzaam dirhmun an phak le an phaknak le Mizoram mipi dawtnak kha caanṭha lakin Mah ca miaknak, hakkauhnak le mizir tiang cheukhat nih Mizoram lei ah rithaisi an phawr kha hmuh khawh a si tiah a langhter. Cu bantuk thil tuahnak cungah CNO, CNDF telh in Chin mipi hna nih fakpi in kan doh tiah an langhter chih. Tanṭawng ah nili chung pehzulh in kahdohnak a chuak i an hruaitu hna pali tal in sac ralhrang minung kul le nga an thi. Karen ram Tanṭawng peng ah July ni hlei nga in July ni hleiriat tiang nili chung pehzulh in kahdohnak a chuak i sac ralhrang lei in hruaitu a simi pali hna tal in minung kul le nga an thi tiah mipi vengtu ralkap NTDF ah rianngeitu U Mo Say nih Iang Kung Khetit ah a chim. July ni hlei nga in July ni hlei riat tiang Tantawng peng Mi-i-ji kawthar pawng ah kahdohnak a chuak i July ni hlei nga ah suimilam pahnih tluk hrawng, July ni kul naruk ah chun nitlak, July hlei sarih ah zinglei in chunhnu suimilam pahnih tiang, zanlei suimilam pali in zan pasarih tiang, July Nihleiriat ah suimilam pakhat tluk hrawng kahdohnak a chuak tiah theih a si. Nili chung pehzulh in kahdohnak ah sac ralhrang lei in a tlawm bik minung kul le nga nak tlawm lo an thi i hliamhma a tuarmi zong an tam tiah theih a si. sac ralhrang lei in hruaitu pali hna tal in minung kul le nga nak tlawm lawng an thi. Minung tampi nih hliam an tuar. sac ralhrang pawl nih an sakhan in Khua lei ah hriamngan in an kah. July ni hleiruk le ni hleisarih ah sawmruk mm le za le pakul mm hriamngan in chun nitlak ti awk tluk in an kah. Khuathar ah inn riat an khangh. Susi ah inn li an khangh. Caw pahnih le naa pahnih an thah pinah vok panga an thah i an kalpi. A pawngkam khua pawl hna cu ral an zaam hna. Kanmah lei in cun a thimi he hliamtuarmi kan um lo, tiah Pu Mo Saih nih a chim. Tanṭawng peng ah nili chung pehzulh in kahdohnak a chuak i kanmah Tanṭawng mipi vengtu ralkap dah ti lo ahohmanh nih a kan bawm lo tiah U Mo Saih nih a chimchap. American ramleng lei vuanci nih khualtlawnnak kong he pehtlai in ralrinnak ca a chuah. Kawlram pumpi telh in ramruk ah American rammi pawl cu a ruang um loin tlaihkhihmi pawl hna an um khawh caah ralring tein khualtlawn dingin American ram lenglei vuanci nih khualtlawnnak kong he ruahnak cheuh bantukin tu zarh chungah ralrinnak ca thanh a chuah. Mah ramruk chungah Kawlram, Tuluk, Iran, North Korea, Russia le Venezuela ram pawl hi thinphanmi ramli chungah an i telmi ram an si. Kawlrampi cu uknak laknu, rampi him lonak pawl le hriamtlai phu an um bantukin nawlngeitu pawl nih a ruang um loin tleihkhih ti bantuk a um khawh caah ralrin peknak bia a si tiah American a phanmi Kawlram kong a ruat deuhtu pawl nih an ruahdamh. American ramlenglei vuanci nih ralrin a peknak ruangah Kawlram cu American tlawng loin ramdang zong khualtlawnnak kong a harsa ngai kho cang tiah khualtlawnnak lei rianṭuantu pawl nih an ruah. American ramleng lei vuanci zung i biachimnak nawlngeitu Naprey nih cun nizan July ni kul ah tuahmi thawngfianhnak puai ah thilfirnak a tuahtu dirhmun in an tlaihmi American miphun pawl inn ah an lawi ṭhannak ding cu American cozah nih a biapi in a tuah dingmi a si a si i khualeng um American miphun pawl tleikhi tawng lo dingin le tlaihmi an um ahcun hmalaknak ngeih ding zong a chim chap.
SCBN zohtu le ngaitu nan zate chungah kan i lawm.